Selam aleyküm sayıglı seyirciler. UA TV efirinde Yüz Yüzge programması ve keçken afta ve bu aftanıñ başında Ukrainada ve bütün dünyada Qırım işğaliniñ yıllığı qayd etile edi. Daa doğrusı fevral yigirmi altı tarihine bağışlanğan merasimler ötkerildi. Kiyevde belki de eñ yüksek seviyede ötkerilgen merasimlerden biri bu, Ukraina Nazirler Şurasınıñ salonında ötkerilgen halqara forum oldı. İşte işğal etilgen Qırım tirenüvniñ dört yılı. Ukraina informatsion siyaset naziriniñ birinci muavini Emine Ceppar ile bugün bu mevzunı muzakere etemiz. Selâm aleykum, Emine hanım. Aleykum selâm, İbrahim bey. Emine hanım, işte bu endi dörtünci halqara forum ötkerildi. Umumen alğanda, bu merasimge nasıl qıymet kesersiñiz? Afsus ki, dörtünci.
Er yıl bu forumda biz öyle bir fikirge kelemiz ki, endi kelecek sefer Bağçasarayda keçirilecek bir forum olduğını, amma, afsus ki, olmay. Dörtünci yılın qayd etemiz, bu işğalniñ dörtünci yılın qayd etemiz ve bu forumnıñ maqsadı, esas maqsadı, bu Qırımda nasıl vaziyet şimdilik, muzakere etmege. Bu forumnıñ üç paneli edi, birinci, bu devlet, Ukraina devleti ne yaptı, bu Qırımnı qaytarmaq içün nasıl areketler yaptı, nasıl areketler daa yapmalı kelecekte, Ekinci forum, halqara forum, eñ esas, menimce, panel, çünki añlaşılğan ki, Ukraina öz küçnen Qırımnı qaytarıp olamaz, çünki Rossiya Ukrainadan daa çoq küçlü, biz onı epimiz añlaymız, bizim içün sır degil. O sebepten halqara vaziyet ve halqara siyasiy öyle bir tüşünce, bu esas, o sebepten, yani bir qaç halqara Musafirlerimiz davet etildi. Rebekka Harms sağ olsun davet qoşuldı forumğa ve onıñ fikiri bizim içün pek müim edi. Ve üçünci forum bu artıq endi Qırımğa bağışlanğan panel. Çünki biz o panelde laf ettik ki, nasıl vaziyetke şimdi Qırımnı ketireler, nasıl adımlarla Rusiye Federatsiyası Qırımın öz toprağına çevirmege tırışa ve bu bu umumen üç sualin biz muzakere ettik. İşte bu üç sualni er birisini ayırda-ayırda qısqadan muzakere etmege ister edim. Esas qısım bu halqara seviyedeki mevzunıñ muzakeresi dediñiz. Bu yöñelişte nasıl qıymet kesesiñiz? Çünki, meselâ, siziñ añğanıñız Rebeka Harms hanım dey ki, Afsus ki, dünyada, elbette ki, Qırım işğali tanımay, amma afsus ki, bu bu vaziyetke alışqınlıq peyda olmaqta. Buña qarşı neler yapılmaq mümkün? Öyle sualler peyda oldı, mına bu meselede eñ esas öyle bir tüşünce, bu resmiy. Resmiy yüzden çoq memleket bugün Qırım'ın Ukraina Ukraina parçası tanıy. Tanımamaq ve bu işğalni tanımamaq siyaseti, bu esas. Bu sebepten, yani bu panel teşkil etildi ve ep er bir insan, bu panelde iştirak etken er bir insan bu noqtanıñ ve bu noqta-i-nazarnı tanıdı. Yani kerçekten Qırım bu Ukraina ve bu küreş devam ete. Memleketler Teşkilâtlar, Birleşik Milletler Teşkilâtı ve iç bir başqa teşkilât Qırımnı Rusiyeniñ parçası olaraq iç bir vaqıt tanımaz. Bu resmiy vaziyet kerçekten ilân etildi bu forumda ve bizim içün bu eñ müim. Ebet, amma kene de bu alışqınlıq meselesi çoq sını raatsızlay. Em de Qırımda yaşağanlar da buña baqıp, deyler ki, em de dünya alışa. Em de tarihke baqsaq, köremiz, meselâ, Qarabağ vaziyeti, yoqsa Moldovadaki bu ayırılğan parçalar yıllar devamında, on yıllar devamında deñişmey qala. Bir qaç sual bu saada laf etile, meselâ, biz Qırımın cenkle qaytara bilermizmi, yoqsa kerek edi cenkni başlatmaq? Menimcesine, biz o malde üç, dört yıl evel cenk başlasa edi, Afsus ki, eñ birinci feda bizim milletimiz olur edi. Bu biz añlaymız, çünki Rossiyanıñ siyaseti bizim milletimizge qarşı belli. Bir qaç asır bizni öldürmege çalıştıra, çalışa edi, tilimizni yoq etmege şimdi çalışa ve eger cenk başlasa edi, Birinci feda bu bizim milletimiz olur edi. O sebepten belki de bu cenk başlamaması bizim içün daa müsbet taraftan körüne. O sebepten şimdi diplomatik öyle bir siyasetke Qırım qaytaruv meselesi qoyula. Tabiiy, bu uzun yol. Bu yolda qısqa ve tez, öyle bilesizmi, mına, qızartılğan qartop kibi cevaplar olmaz. Bu yavaş-yavaş Yani bu yavaş yol, elbet de. O sebepten men, menimcesine, milletimizge sabır olmalı, olmağa kerek. Yani bizim eger emunit, immunitetimiz de bar, belli ki, sovet devirinde biz bir qaç on yıllıq kommunistlerle birlikte keçirdik, amma iç bir vaqıt Qırım bizim toprağımızın olanı unutmadıq. Men eminim, şimdi daa tez qaytaruv meselesi olacaq. İç kimse ne zaman bu olacaq, aytıp olamay, amma cenk meselesi şimdi, yani biz onı añlamağa kerekmiz. Eger cenk olsa edi, eñ birinci bu cenk bizim milletimizge urar edi. Bunıñ añlap ta, men belesem, bizge daa çoq sabırlı olmağa kerek. Emine hanım, böyle İnformatsion siyaset nazirliginiñ de areketlerinen biri, bu sene bu tarihke bağışlanıp azırlanılğan Kremlniñ mabüsleri adlı film. Onı UATV telekanalı ile birlikte azırlağan edi jurnalistler. İşte, bu filmniñ taqdimi ötkerildi. Nasıl izaatlar kördiñiz? İnsanlar nasıl qarşıladı bu filmni? Yani bu izaatlar şimdi körüldi ki, begendiler. Çünki kerçekten Kerçegin añlatqan bir film. Amma bu bizim içün başqa bir araç. Bu Ukrainadaki milletke körsetmek degil de, o eñ birinci baqıcı, bu halqara baqıcı. Biz onı dünyağa körsetmege isteymiz. Nasıl vaziyetke bizim insanlarımız ketirile, ne sebepten olar mahbüsler olalar, ne sebepten Rossiya bizim milletimizni ve Ukraina vatandaşlarını bastırmaq istey. Bu filmniñ esas ğayesi bunı köstermek ve tabiy ki, biz onı ingliz tiline çevirdik. O arapça, inşalla, da peyda olacaq ve türk tillerinde bu tercumalıq yaptıq ki, bilhassa ve mahsus bizim diplomatlar, Ukrainadaki diplomatlarğa öyle bir araç bermek içün ve bizim pozitsiyamıznı küçleştirmek içün bu film peyda oldı. Ve kanalğa, UATV kanalğa kerçekten men teşekkür bildirem. Yani istegenler onı, meselâ, çeşit memleketlerde ukrain elçihanelerine barıp rica ete bileler, köre bileler. Köre bileler ve bu, bu, yani baqıñız, meselâ, bir de bir elçilik bar, ya, bu filmni köstermege degil de, bu filmni köstermege ve ayrıca tekrar ile Qırım meseleni kötermege ve muzakere ettirmege böyle bir araç. Bu filmniñ köstermesi, bu merasimlerniñ tek bir parçası. Emine hanım, endi türkiy tillerge de tercime etilecek dediñiz. Türk tilinemi, yoqsa bir qaç tilgemi? Em de umumen, türkiy devletlerde bizim tilimizni de, vaziyetimizni belkim daa yahşı añlaycaq insanlarnen iş alıp barılmaqtamı, yeterli seviyede şimdiki vaqıtta siziñ fikriñizce? Tabiy ki, bu saada ne qadar çoq yapsaq da, yapmasaq da, onıñ iç bir vaqıt yeterli qadar duymamız. Areketler devam ete, köresiz, mına, bir yıl evel olmağan areketler şimdi peyda ola. Elbette ki, er bir, yani arap dünyağa, türk dünyağa ne qadar çoq kontent yapsaq, o qadar güzel, çünki bu kontentniñ mahsus bir ğayesi bar. Bunıñ ğayesi Qırımnıñ vaziyetini körsetmege. Tabiy ki, bu planlarda bar. Bu strategiya, meselâ, bizim informatsion reintegratsiya, Qırımnıñ informatsion reintegratsiya strategiyası tasdıqlansa, o şimdi mına-mına çıqacaq, onıñ çerçivesinde biz action plan yazamız, öyle bir muayyen bir plan, Muayyen adımlarnen nasıl Qırımnı informatsion şekilde qaytarmaq içün nasıl adımlar yapmalı ve bunıñ planıñ içinde siz ayrıca siz aytqan meseleler de köterilecek. Emine hanım, yayınımızıñ soñunda sizden ancaq ukrain memurı olaraq degil de, amma qırımtatar halqınıñ da Uzaq basiretli bir mensubu olaraq soramaq ister edim, bu vaziyetke ümütleriñiz ne qadar büyük ve ne qadar işançlısıñız, yani Qırım kene de azat tutulacağına ne qadar eminsiñiz? Aslında bu vaziyette men eminim, çünki cinayetler iç bir vaqıt unutulmaz. Cinayetler mutlaqa cezalanacaq. Qırım Ukrainağa qaytqanına men eminim. Başqa bir mesele ne zaman olacaq? Biz eger Ukraina şimdi devlet olaraq biz tek-tek qurulam, yani bu devlet tek-tek ayrıca yeniden qurula. Eki biñ on dört yılı bu memleket içün bu esas bir yıl edi. Çünki siyasiy tarafından, içtimaiy tarafından, iqtisadiy tarafından bu memleket yeniden qurula. Tabii ki, şimdi bizim halqımızğa, tamır halq olaraq, tanıldıq. Bu artıq endi bir büyük denişme, biz onı epimiz duyamız. Rusiyeniñ propagandası er bir saada fırsatını qaçırmamaq dep körsete ki, mına baqıñız, Ukraina iç bir şey eki biñ on dört senege bizim milletimizge yapmadı, belki de doğru, bu kerçek, öyle bir siyasiy kerçek edi, amma şimdi bu bizim hatalarımızın, Ukraina öz hatalarını tanıy ve öz hatalarını deniştirmege bütün imkânı da bar. Eger konstitutsiya deñişmeleri, meselâ, rey berilse parlamentoda, bir adım artıq peyda oldı, artıq endi tasdıqlandı, bizim milletimiz tamır halq olaraq tanıldı. Bu endi deñişmeler. Yani bu kelecekte bizim milletimizniñ yeri ve vaziyeti bam-başqa olacaq. Ve Qırım ne zaman qaytacağını, bu sizge de, maña da bağlı, er kesge bağlı. Ne qadar çoq areket yapsaq, o qadar tez qaytacaq. Çoq sağ oluñız, studiyamızğa kelgeniñiz içün ve fikirleriñizni bildirgeniñiz içün sizge teşekkür bildirem. Sayıglı seyirciler, bugün biz Yüz Yüzge, Qırım mevzusını Ukraina informatsion siyaset naziriniñ birinci muavini Emine Cepar ile muzakere ettik. Sizge hayırlı vaqıtlar tileymiz, sağlıqnen qalıñız.